Sabiex jitkixxef aktar dwar is-sengħa tar-rumanzier. Għalija jiena il-ġeneru ta' r-rumanz itini iktar spazju, itini iktar libertà li nikteb fit-tul u nagħmel id-deskrizzjonijiet tal-karattri kif irrid jien u m'għandix dik il-żamma li jiena kostrett f'ċertu limitu. Per eżempju, il-poeżija imma, il-poeta jkollu tqanqil ta' darba. l-emozzjoni li jħossu. Allura jrid jikteb dik. Imma fil-rumanz inti tivvinta storja inti. Toħloqha inti, tiktibha inti, toħloq il-karattri inti u tgħix ma' dawk il-karattri. U tista' tiddiskrivi fit-tul kemm trid inti u m'għandekx limitu. Inti taf xi trid tgħid, tasal għal dak li trid tgħid u m'intix, bħalma diġà għedt, miżmum b'ċertu restrizzjonijiet. Ir-rumanz jiena nqisu, qisu għandek pott tal-ħamrija vojta, imbagħad ikollok żerriegħa, tiżragħha, wara li s-saqqija tinbet, tibda tixxettel, Tikber, issir arbuxell żgħir, tarmi l-fjuri li jkun sabiħ. Ir-rumanz huwa hekk, ikollok moħħok battal, ġieli ma tkunx taf x'ħa taqbad tikteb. Imbagħad jiġik ħsieb, jew inkella xi ħadd ikun għamel xi ħaġa u tiġik il-ħielq tagħha. U tibda tagħmel il-noti, tħażżeż, Tivvinta l-karattri inti, l-psikoloġija tagħhom, l-istorja u tkompli għaddej bl-avventuri kollha li ġġib fl-istħajjil li għandek inti. Bħalma l-ewwel ġibt eżempju ta' il-pott, issa tinġib eżempju bħal dak id-disinjatur tal-moda tal-ħwejjeġ. li l-ewwel ifassal libsa, imbagħad jara wara li tintlibes fejn jista' jraqqa, fejn jista' jġebbed, ineħħi u hekk. Ir-rumanz huwa hekk ukoll, wara li tikteb inti trid tara li żżomm konsistenza, li inti ma tkunx f'kapitlu qed tgħid mod u mbagħad f'kapitlu ieħor tkun qed tgħid ħaġa oħra, allura trid żżomm dik il-konsistenza, trid iżżomm li ma jkunx monotonu. illi tnissel interess fil-qarrej u li jkun hemm dik l-avventura. Għalhekk, għal darb'oħra qalet talba żgħira. Ħadet nifsi l-ġewwa, ħadmet is-swaba' ta' idejha biex jinħallu minn xi ebbusija u qalet lil moħħha li dik trid tagħmilha u tagħmilha tajjeb. Ħarset lejn id-direttur u b'rasha għamlitlu sinjal li kienet orrajt. Dan mill-ġdid ħabbat il-barketta fuq il-leġiju, għolla jdejh u meta niżżilhom, Yasmin bdiet iddoqq Opus 19 Number 4 Nocturne ta' Piotr Tchaikovsky. Yasmin insiet kollox u moħħha u qalbha ntefgħu kollha fuq il-kordi tal-vjolinċell. Ma kinitx qed tħoss li d-dawl kien mixħut kollu fuqha. Jiena t-temi li nikteb dwarhom huma temi soċjali, ġifieri problemi tan-nies ta' kuljum, jiġifieri min qed jaqra r-rumanzi tiegħi mhux qed jgħid dawn huma fantaxjenza jew inkella fittizi, huma affarijiet illi jistgħu jseħħu. Jista' jiġri wkoll dan illi jiena qed nikteb fuq affarijiet iktar soċjali minħabba l-involviment tiegħi li kelli fit-trade unjoniżmu illi lili tani l-opportunità li nżur bosta pajjiżi, lura nara kemm hi l-ħajja ta' kull pajjiż, kemm hi differenti minn pajjiż ieħor u nara l-iktar li nfittex mhux il-pjazez sbieħ imma l-traqat imwarrbin ta' vera tabilħaqq jgħixu n-nies fil-realaltà. Dwar dak li li jġgħalni flimkien mar-realtà ta' pajjiżi li jiena nikteb fuq temi soċjali. Ma kienet taf u qed tara xejn u tat waħda mill-aqwa interpretazzjonijiet li qatt ingħatat lil dik il-biċċa mużika klassika ta' Tchaikovsky. Lanqas laħqet temmet l-aħħar nota li ma qamx kulħadd bil-wiefqa u l-applaws dam biex heda. Id-derettur ħaddanha miegħu U l-membri tal-orkestra qamu kollha, min iċapċap u min iħabbat l-ark mal-vjolini. Jasmine kienet emozzjonata ħafna u d-dmugħ xieref minn ħbub għajnejha. Qalbha kienet qed tħabbat u stħajlitha ħierġa minn ħalqha. Id-dmugħ li nxtegħlu kollha mill-ġdid u setgħet tara lil kulħadd iċapċpilha.